Ħa nġibilkom is-serviettes. Jgħadna biex l-umma kemm ħażina. As, as, os ma jikolom. Qatt ma kien biċċa ħoss ħażina daqshekk f'ħajti. Lanqas l-isptar. Dan biex inhu midluk. Mhux b'xi fwiet u kliwi ma fġin issa jien naf. Ma tafux kif inhu fissat biex jitina ħafna ħadit u vitamini. Lilek qed jogħġbok? Mela int qatt ma kilt xejn f'ħajtek għid? Iva issa tagħha x'ġej jismagħna u mbagħad jien qed inħabbat wiċċi miegħu. Għaġbuk hawn hu? Tidu iktar? Le, le, le, għax bħalissa qed nipprova nnaqqas xi ftit. Ma tagħmilx ħażina għandek naqqas onża żejda. Anke l-gangale tiddendillek? Nagħmlilkom iktar? Issa nieħdu, tibżax. X'nixorbu ġibilna jekk jogħġbok? Mela le, ħa nġibilkom xarba ta' kiesa. Għamiltha jien stess, issa taraw kemm hi tajba. Madonna tal-ħniena, għax nerġa' nventa, ilbieraħ taf x'tani nixrob? Zunnarija u basal magħsur. Qalli tgħix kemm hu tajjeb għall-għajnejn. U vera, għax il-qaddesin kollha rajthom daqs kemm kien ħażin. Imma dan mhux sewwa. Ma nistgħux inpejpu x'jaqbdu l-għażba. Dawn midlukin bis-sadid! U Alla jaf se jġibilna biex nixorbu. Isma', il-birra li nġibu aħna fejn jagħmilha? Iskot, għax jisimek, ġej. Issejduli qatt doqtu xarba bħal din! Dik il-biża' tiegħi jien, għax qatt ma doqt bħalha. Nis-sogra nistaqsi x'inhuma l-ingredjenti. Inti ixrob, Duqha, mbagħad ngħidlek. Tajba! Tajba, proset, vera prima ġiet. Xorbu, xorbu. Proset, hekk għamil ta' tajba, Edward. Għamilli, għamilli. Mela viva. Kolla flimkien, wieħed, tnej, tlieta. Di tajba! Ma tinniex! Insofri waħdi allura! Tista' tgħidli kif irnexxielek tagħmilha daqshekk ħażina? X'inhuma dal-famużi ingredjenti? Ħjar. Ħjar magħsur, tursin, ġinġer u karfus. Il-karfus tajjeb biex isaffi d-demm. Ħjar. Ħasart il-ħjar għax ma qbadtux u. Ara kif tkellimni int, hawn mhux il-każin qegħdin. Minn fuq li nipprova nvarjalkom, tkellmuni hekk. Jekk m'għoġbitkomx għiduli u nagħmlilkom xi ħaġa oħra. Le, le, le, le, le. Jien se jkolli mmur għax għandi kirja kmieni filgħodu għaċ-ċirkewwa. U jiena ħa nħallikom ukoll għax filgħodu għandi sitt apparazzjonijiet tal-ftuq u rrid inqaxxarhom. Int minn fejn sabetek ommok? Mill-miżbla? Int x'għandek ston kun furrat? Eh, sejru koll ora. U iqba' wenz, għalli ma jkollniex ħela.

Ejja x'inhi dik problema li għandek dejjem sejjer xi problema għandek xi problema għandi. U għax proprjament qed noħorġ ma' waħda bħalissa, insomma naħseb ili sentejn noħorġ magħha. Jekk hux sentejn u nofs għax kien fi żmien il-festa tar-raħal. Dak mort ix-xalata tal-festa. Imma x'inhi l-problema? Insomma problema proprjament mhux jien għandi problema naħseb iktar għandha problema hi milli jien. Għaliex? U għax il-ħin kollu ssemmili għerusija, żwiġijiet. Eh, mhux ovvja. Ura lilkom sentejn flimkien. Iva, ma ċar, dawn l-affarijiet lili jwerruni. U mbagħad jekk jinqala' xi ħadd aħjar x'nagħmel, għidli? X'inhu? Jinqala' xi ħadd aħjar? Jinqala' xi ħadd aħjar? Inti taf x'qed tgħid, qed tiżma' lilek innifsek. Ngħid jien xi ngħid ħażin? Ħa ngħidlek ħaġa, Philip. Jekk m'intix lest tikkommetti ruħek x'qed tagħmel magħha? Bilfors li ma tħobbhiex, għax kieku ma tirraġunax hekk, Jien naħseb li qed taħli l-ħin tiegħek u tagħha. Iva, imma allura x'tissuġġerixxi li nagħmel, Jack? Xi tridni nissuġġerilek? Itlaqa', infirdu, spiċċa. Eh, taħseb, Jack? O mela, kieku vera tħobbha żgur ma se toqgħod tistenna li jiġi xi ħadd aħjar. Sa nagħmel, naqtak biċċa? Iva, aħjar.

Naqra xi tfajla dik, x'body għandha? Bilfors dejjem tiżfen. Int kif taf? Dik tagħlem iż-żfin. Dik l-eks tfajla tiegħi, Charles.

Kien hemm l-eks tiegħi u rridha taħseb li ninsab kuntenta b'Oleg Aliev. Darba oħra għidlu kont noqgħod nintelaq fuqek għal inġel u għatajr. Iskom żewġ morda. Ara hemm, ħa mmur inkompli nixtri. Skużi. Tgħidli. Inti ċali? Konni kelli. Fiex nista' naqdi? Għaj, ma dik għalfejn tgħid, inti qed tiġġennen jew? Għax għandi bżonn tagħmilli pjaċir. U jekk ngħidlek li ħsad ma ħataqbad it-tieni bissieq. Għalija tista' tmur tintefa' taħt trak. Tista' tmur tixrob litru għaġsu għax ma jimpurtanix għax inti vera bniedem viljakk, fimt? Viljakk! Naħseb qed titfixkilni ma' ħaddieħor. Jiena qas biss nafek, xi stajt għamiltlek? Qas biss tafni u tmur tagħti l-pariri fuqi? Le, le, għandek żball. Qed tħawwadni ma' xi ħaddieħor. B'saħħa. Ara ma tagħtinix darek, eh? Ibqa' hawnhekk quddiemi u iffaċċja l-konsegwenzi tal-azzjoni li għamilt. X'konsegwenzi huma? Fuq x'qed titkellem? Jien, grazzi għalik, kont ta' Philip. Imma issa m'għadnix, m'għadnix, ninsab waħdi, fimt? Philip. Philip li jaħdem miegħi! Eżatt! Eżatt! Itlaqa'! Intik parir li titlaqa'! Hekk mar qallu l-oraklu. Ara int xi dritt għandek tmur tagħti parir bħal dan! Stenna, stenna, daqshekk biss qallek? Eħe, daqshekk biss, bħallikieku daqshekk biss mhux biżżejjed! Iva, vera għedtlu hekk jien. Imma ma kienx dak biss li għedtlu. Ukoll? Ma kienx biżżejjed daqshekk, mela ħudha! Imma tieqpax tagħti, taqsa' tirvinali wiċċi, sa. Mhux ma nagħtikx daqshekk! Ieqaf!

Għaliex jgħid dik il-pożizzjoni? Għax għal dal-għodu bidej bżonni dari. U l-fizju għalli biex nieħu ħsibu l-posture u nżom dar id-dritt. Sarajdex għallek, u minna. Tista' tagħli għaliex qed tagħmel hekk. Għax għadu kien daħal wieħed li kien l-iskola miegħi. Allura, ma fejn tagħmel dal-kummedji kollha? Għax ma xtaqtux jirani. Għaliex? Għax meta konna żgħar kien joqgħod isawwatni U kien joħodli l-flus li jkolli. Jien ma nafx imma jiena kien imissni ndunajt għax kull darba li konna nitkellmu fuq is-serjetà, hu mill-ewwel kien jibda lid-diskors jgħid, jew għadna ma nafux 'il xulxin biżżejjed, jew jibża' jidħol għal xi loan, allura jibża' mid-dejn, jew jgħid li għadna ma nafux 'il xulxin sew, u mitt elf ħaġa oħra. Imma allura la qatt ma ried jikkommetti ruħu u għalx, partner? Għax lilu sibt. Eh, għax kull waħda, jiġifieri ma tistax tibqa' ma' xi ħadd imma u ma tħobbux. O iva, jien naf, imma llum ma tantx għadek issib irġiel li lesti li jħobbuk. Le, żgur li hawn. Isma', wara kollox, bejn l-irġiel u n-nisa ftit hemm differenza. It-tnejn li huma għandhom bżonn ikunu maħbuba. u tnejn li huma għandhom bżonn li jħobbu lil xi ħadd, u kemm l-irġiel u kemm in-nisa jieħdu gost meta jħossuhom importanti u bżonnjużi għal ħaddieħor. Hi, l-aħwa kemm taf titkellem! Min jaf x'għandha bik il-mara tiegħek, eh? M'għandix mara jien. Qatt ma rnexxieli nżomm relazzjoni fit-tul. Jiddispjaċini. Ma jimpurtax. Imma għaliex huma daqshekk diffiċli r-relazzjonijiet, hux? Ma nafx jien. Rari sirt tifhma bi żwieġ li jirnexxi. Għalkemm għandi ħabib tiegħi jgħid li n-nanniet tiegħu żżewġu ta' tmintax u baqgħu jgħixu ħenjin u ferħanin għal dejjem. Jiena mhux li tgħix għal għomrok ma' raġel ieħor jiddispjaċini. Jiddispjaċini biss illi trid toqgħod terġa' tibda tagħmel id-dates! Mhux qed nifhmek ta'. U x'jiena qabel ma qbadt ma' Philip, illi kieku taf kemm-il darba kelli mmur noqgħod nirrakkonta l-istorja ta' ħajti waqt xi pizza! Jiġifieri ħadt ħafna pizzez? Mijiet! Mela naf fejn m'għandix nieħdok. Jekk xi darba nagħmlu date jien u int. Allura, hm? Tinteressahk il-ħaġa? Tinteressani. Għandek aptit ma mmorrux nieħdu pizza jiena u int? Ma nafx ta' x'inhi filgħaxija. Nintefa' hekk b'xi kontejner tal-ġelat, tat-toffee u tal-karamell, nara Bondi Plus u noqgħod hekk nitħossab lili nnifsi. Imma għandi aptit, ma mmurx nieħu pizza miegħek. And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Kif miftuħ. Naħseb ħareġ bid-damage. Ħantik ieħor. Ma jimpurtax nista' nżommu mhux problema. Le le aħna l-klijenti tagħna nieħdu ħsibhom sewwa naraw li dejjem jieħdu prodotti li jkunu ħalsu tagħhom. Ħantik ieħor. 525 please. Jien ma naħsibx se nibqa' niġi hawnhekk. Ta' ċperijiet. Minħabba b'ċuċ bħal dak ma tiġix aktar. Intom ma tkun ma tafux x'kien jagħmilli. U mhux għax kont ngħaddi meta konna żgħar. Imma l-affarijiet inbidlu issa, issa kbirt. U anki għalih naħseb inbidlu l-affarijiet. Int qed tgħid hekk għax ma tafux. Għax ma tafx kemm hu kiesaħ. Dak ma jinbidel qatt. Ma tajtx werijiet. Naħseb rani għax ġej 'l hawn. Allura ħallih jiġi. Għax sur Elliott tibża' minnu dan. Ok. Ara 'l min qed nara. X'għandna? Hu all right? Żgur li all right. Qed ma' ħabib antik bħalek. Jiena u int qatt ma konna ħbieb. Isna ma konniex. Mela nsejt kemm kont tittini flus u kemm kont tixxili xi kulata. Imma dak kien żmien ieħor. Issa l-affarijiet inbidlu. Ma naħsibx ta'. Anzi, ċert li ma nbidel xejn. U kemm qed inħossni happy. Naf li hawn min ħajqgħod iħallasli d-drinks. M'għandix flus fuqi. M'jimpurtax. Issellef Ħaffef u ddumx għax b'ilgħaġġ. Isma', lilek nibgħat għalik. Inti tindaħalx meta ma kellimtekx. Għaj! Għaj, għaj, għaj! Inti, inti postok hemm, titneffes. Tabba' rasek le, tkunx kisa. Ma rridx. Ġejt kitchen int? Jew int? Jien għadni b'ilgħaġġ. Tridx naqtagħlek l-għatxien, Paul? Saħi, minn fejn qlajt? Senjorita! Mhux aħjar tħallas drink lili milli toqtagħ lil ħin ma' dawn? Illum ħlistha. Darb'oħra ma teħlisiex. Delikati u b'saħħithom. Tidher li inti raġel romantiku. Eżatt. Jiġifieri sirt taf dan kollu billi qgħadt tħares lhud mislilek, jah? U kieku għandi l-ħin, insir naf ħafna aktar fuqek. Jien m'għandix għaġla. Imma jien għandi ta! Għax għada rrid inqum kmieni għax-xogħol. Imma beħsiebni nsir naf ħafna aktar fuqek. Jiġifieri trid tħarisli u tmissli postijiet oħra? Umm, irrid nidħol fil-fond u fid-dettall biex insir naf aktar fuqek, fhimt? Isma' bilħaqq, fuq għada ma ftemna xejn fejn ħa mmorru. Għalija fejn trid int, kollox xorta. Anki jekk immorru neħdu pizza? Basta miegħek. Ħa ngħidlek x'nagħmlu, għada ma mmorrux cinema. Għada neħles minn Edward, nibatu ximkien, u noqogħdu ġewwa l-kwiet, insajrlek xi ħaġa eskwiżita, mm. daqsxejn imbit u ngħaddu lejla romantika flimkien. Toġobni l-idea. Għal xi tminja tajjeb? Ejva tajjeb, inkun il-ħaqti nħsilt u biddil tal-okkażjoni. Tajjeb, mela nkun qed nistennik. Mhm. Deżerta ġibx. Ħaġġi pen taħseb għalih inti? Dik biċċa minna. Narak għada. Good night. Good night. Bye. Hey Sally! Minn fejn sibtha dik it-tigra? Min hi, Charles? Jisimha Silvana u ġenna tal-art tkun jomha. Huh! Ilek tafha jew? Eh, da żgur li nafha, mhux dejjem inni dawk is-sitta, seba' sigħat. U diġà wasalt s'hawn? Wasalt sa fejn? Ma tistħix. Quddiem il-bieb ta' barra, lanqas ħaqq x'jaħsbu n-nies, peress li m'hawnx min hu medi bina. Isma' liha, mistħi għalfejn? U hija ċażget kważi qalatlek xufftejk!

Cast di prim'ordine, scene e costumi di grande suggestione e una esecuzione musicale vigorosa e appassionante. Għid li xi trid tkun taf. Ara l-ieħor. X'jimpurtani? Lanqas li kont xi wieħed impati bil-kurżità. Allura. Ġiet tfittxni s-supermarket. Ġiet tfittxek mingħajr ma tafek? Għax xi jumejn ilu għedt lill-għarus tagħha li jaħdem miegħi biex jitlaqa'. X'inhu? X'għamilt? Għedt lill-għarus tagħha biex jitlaqa'. Hix waħda din! X'għarru każha! Xi skandlu! Tagħha min jisimgħek, skandlu għalfejn? Int qed tagħmel bħalma għamel David fit-Testment l-Antik. Dak bagħat ir-raġel ta' mara li ried il-gwerra biex jeħles minnu. X'dan għandu x'jaqsam? Mela, l-istess qed tagħmel int. Metedtlu biex jitlaq, lanqas biss kont naf min hi. Xahru casa. Ma fadalx irġulija. Ma tistħix toħroġ mat-tfajla ta' sieħbek? Mhijiex it-tfajla ta' sieħbi! Dażgur jekk ġieltu jitlaqa'! Toqgħodx tivinta skużi biex tħossok aħjar. M'iniex nivvinta skużi u jien ma qatt nagħmel xejn ħażin u issa qed taħħas sa tqabbiżieli! Kollox sew, kollox sew. Sakemm għandek il-kuxjenza safja, ma għamilt xejn ħażin. Eżatt. Kieku kont jien, ma tantx kien ikolli l-kuxjenza safja. Imma tiegħi safja, fhimt? Safja, daqs il-ġilju. Ftit hekk? Hekk. Ara issa ngħidlek, la jimpurtani mill-kuxjenza tiegħek, u la jimpurtani jekk taqbilx miegħi jew le, u la jimpurtani, u ma jimpurtanix iżjed, u issa sejjer norqod. U mhux qed tisma' x'qed tgħid.

X'taħseb? Dan aħjar? Sabiħ ukoll. Imma li mur l-isbaħ dan? Jew dan? Daw it-tnejn x'ma mhux kunjien. It-tnejn sbieħ. Ma naħseb dan għala. Il-kulur tiegħu iktar joqgħod mal-karnaġġun tiegħi u ċieħ jiġi mdawwal u naħseb jiġi jisbaħ. Qed ħoss wiċċek jiddi Minħabba l-kuxjenza safja li għandek. Terġax tibda. Kollox se. Tip ħalli twieghom il-ħodhom f'kamartek, għax inkella titfagħhom gozz. Edward! Edward, hemm! Ftit! Hawn dik li kienet fis-supermarket wara l-bieb. X'inhu? Dik li hekk stehek! X'se tagħmel? Janet? Hi tila' m'iniex hawn.

Għax qalli dik, imma jiddispjaċini ngħidlek bħalissa mhux qiegħed hawn. Imma jekk tgħaddi aktar tard, hawnhekk issibu, taf. Tajjeb mela, nagħmel hekk. Grazzi. Bye. Għax ma kellimtix? Lanqas ħaqqi l-ħafna daħq u mutetti li għamilna fis-supermarket? Inkellimha, irridha tbati, irridha ssofri, irridha titkaxkar mal-art tokrobli bil-ħniena biex noħodha lura għat-tbatti talli għamlitli. Il-kuxjenza ma tidħolx hawn? Jew il-pritki għalija biss tajbin? Mur ara min, ħa nipprepara xi ħaġa x'nieklu. Biex għal-wud ma jgħux. Hello. Hello, Charm. Philip jien. Ah, Philip. Kif aħna? Kif qed li għamilt? Tlaqt ta' tfajla. X'nista' ngħidlek? Proset, għamilt ħaġa tajba. Missa għandi problema oħra. X'inhi? Għax naħseb ġrat toħroġ ma' xi ħadd ieħor. La m'għadekx magħha, m'għandux ikollok problema. Iva, imma l-fatt li tġa' toħroġ ma' xi ħadd ieħor lili jrabjani, jaħraqni, iħassibni ħażin. Allura kif taf li qed toħroġ ma' xi ħadd ieħor? U għax ilbieraħ lura ċempiltilha biex naraha kif baqgħet u ma kinitx id-dar. U mbagħad ilbieraħ iddeċidejt li tħammur s'għandha. U xi wasalt fejn id-dar tagħha, rajtha ħierġa u kienet inbidla. U mbagħad x'għamilt? Ara. Mort warajha! X'għamilt? Aw, irrid ngħid, u mbagħad fejn marret? Marret is-sinema u jien bqajt sejjer warajha. Rajt ma' min kienet? Rajtha mgħannqa ma' wieħed hemm fil-bar. Kien jidher daqsxejn mitluq tah, ma nafx x'ratlu jien. U mbagħad x'int kont se mmur inkellimhom? Għaddew in-nies minn bejnietna u tlifthom. Jiġifieri inti ma lħaqtx għarfha min kienet? Le, ma lħaqtx. U mnalla ħa ngħidlek. Għax ħażin kien jispiċċa, daqs kif kont maħruq. Isma', ma nafx, tah, imma tgħid nerġa' narġa' magħha? Le! Ma tarax, irrid ngħid, irrid ngħid, ismagħni, Filip, ifhimni naqra, inti mhux it-tfajla lura trid, inti ma tixtiqhiex tara toħroġ ma' ħaddieħor, hux taħseb? Dik xi ħaġa normali, Filip. Għira tissejjaħ dik. Imma issa inti hemm bżonn li ma tibqax tiġri warajha, hemm bżonn li tibda ħajja ġdida u taqbad tfittx lil dik it-tfajla li dejjem xtaqt issib. Naf x'qed ngħidlek jien, Filip, isma' minni, agħmel kif qed ngħidlek jien. Nipprova, hux, nipprova nisma' minnek. Tajjeb. Proset. Issa tara kif ma jiddispjaċikx. Ħallejtek jien fil. Raġel il-ċalb. U grazzi ta' kollox. M'hemmx imniex. Ciao. X'ġara issa? Ma tafx x'ġara? Missek tistħi. Traditur! Kont qed tissemma. Basta ħafna pożi u edukazzjoni. Tafet issemma pasta żgħata? Ja widna. Aħjar widna milli traditur. M'iniex traditur. Kemm-il darba se ngħidlek li wara sirt nafa. U jekk terġa' tgħidli traditur, daqqa tajba fil-pipe tan-nifs ħa tieħu. Lestu. Ma sabx jirrispondi u ħa jirrikorri għall-vjolenza. Mistoqsija waħda nagħmillek. Il-parir li tajt lil sieħbek, tajtulu għall-ġid tiegħu jew għall-ġid tiegħek? Mistoqsija interessanti ħafna. Ma jippurtanix, fhimt? Ma jippurtanix! Aħjar għalih, Philip, issa Silvana miegħi qiegħda, u kieku riedha, missu beż għaliha! Int tlift moħħok? Jista' jkun. Imma li hu żgur li qatt ma ħassejtni eċitat daqshekk. U l-istonku, kif inhu? L-istonku x'għandu x'jaqsam? Għandu x'jaqsam! Meta konna żgħar, u kont tagħmel xi ħaġa ħażina, l-ewwel kien jaqbdek l-eċitament, u mbagħad wara l-brim. Nħallik miċċuċati. Dak iż-żmien għadda. Taf x'għandu bżonn l-istonku tiegħi? Ikla prima għandu bżonn l-istonku tiegħi. U int illejla ħa ssajjar l-ikla mill-aħwa. Għax stiedint lil Silvana biex tiġi tikol hawn. Ma għandekx ċans. Jien mhux ħa nsajjarlek. Ma jridx ikolli x'naqsam ma' dal-pjan infami tiegħek. Kollox sew. Inkellem ftit il-Grezju mela sid il-kera. Niftakar ċar qisu lbieraħ. Għamilli klawsola fil-kuntratt li jgħid li hawn ġo ma nistax indaħħal aktar inkwilini jgħixu miegħi. Ma tasalx sehem. Provani.

Għanna xint serju, mux soltu, soltu tiġi ma ġembi u tajd li hello meta titħol. Skużani, ma palissa tant jien irrabjat, laqas biset naqra. Mela xġemna? Bħalissa jekk jiġi taħt idejja tgħid kemm itih bil-ħarta. Kemm int gustuż meta tirrabja! Iva xi ġralek? Aħna fuq kuġinuk qed nitkellmu, le? Mhux ovvja? Irid ninsajjarlu bil-fors. Mas-soltu mhux dejjem int issajjar? Iva jien, imma mhux taħt theddid. Isma' x'kull waħda. Irid ninsajjarlu xi ħaġa speċjali. Għax sieden il-waħda jrid jimpressjonah. U jekk jogħġbok!

Aw, Janet! Kif inti? Qed tara kif ġejt fi kliemi? Kont ngħidlek li ma toqgħodx minn għajni. Kont ngħidlek li għad trid tiġi tibkili biex terġa' lura miegħi. U dak iż-żmien wasal. U jien naħfirlek. Dawk il-fjuri għalija. Iva għalik, ha, u dom, u ma tarax li jien ser nerġa' nitwikka bik, il-bomb irrafgħani minn xagħri biex irnexxieli neħles minnek. Ha, u dom.

Qatt ma bsart li taf is-sajjar hekk tajjeb, eh? Qatt ma kilt ħuta tajba daqshekk. Le, mhu xejn. Stenna sakemm indewqek il-laħam. Min jaf kemm is-sajru tari, eh? Ħafna. Idub f'ħalli. Evviva. Evviva.

Ikollna nsibu bar ieħor fejn nippoġġu. Jien mhux se nersaq iżjed 'l hawn, għax dak reġa' qiegħed hawn. Idek ħa taqta' qalbek mal-ewwel. Jien xi tridni nagħmel? Hemm bżonn tiqaflu. Provajt naqaflu meta konna żgħar, imma qatt ma rnexxieli. Imma issa għandek lilna ngħinuk aħna tiqaflu. Iva, kif tridni naqaflu? Mela ma rajtux daqsxiex fih? U wara kollox, jiena ma nemminx bil-vjolenza. Bil-vjolenza ma tasal imkien. Għandek raġun, imma xi kultant ikollok tagħmel dak li ma tridx. M'għandniex għalfejn nużaw vjolenza. Ma' bniedem bħal dan irridu nużaw moħħna. Ejja ħa ngħidilkom x'ħa Mela inti maħniex jew? Qed! Ftemna? Ftemna. Mela ftemna!

Hekk, mhux aħjar? Ma naħseb li jekk nħoss iktar sħan. Oh le, dak forsi imħabba li nbid li xrob. Jew forsi għax hawn ħdejja. Ah! Ah! Intu xi ġralek issa? Ah! Naħseb għandi bżonn nagħmel żewġ passi. Iva tajt il-ħut għamillek id-deni? Le, le, mhux il-ħut.

Tafx qed jgħidu? Qed jgħidu li hawn virus. Naħseb dak li ġralek ta' qabdek xi virus milli hawn. Le, le, le, mhux virus qabadni. Naħseb dak iċ-ċuċ ta' Edward sawa qalli. Iva ngħid jien mela x'għandek? Minħabba fina li qed jiġrili. Intu jien. Minħabba fina, mhux qed nifmek ta'. Kull darba li kun ħan nipprova nbusek, jaqbadni l-brim. Xi trid tgħid biha di? Le, ħassa, toħodix personali l-ħaġa. Ma noħodix personali xi kumpliment ħej bħal dan! Mhux it-tort tiegħek, it-tort tiegħi. Kull meta nkun ħa nagħmel xi ħaġa ħażina dejjem hekk jiġrili. Mela x'tbusni xi ħaġa ħażina? Le, mhux hekk ridt infisser, tiħux għalik. X'jiġifieri ma nieħux għalija, x'affarijiet dawn? Ma nieħux għalija kull darba li ħa tkun ħa tiġi tbusni għal dak il-. Ismagħni. Illum ċempilli Philip u qalli li jixtieq jerġa' joħroġ miegħek. U jien ħassartlu. Għedtlu biex ma jagħmilx hekk. Allura? Għedtlu biex ma jagħmilx hekk mhux għax tajjeb għalih. Għax tajjeb għalija.

Inkellimha, irridha tbati, irridha ssofri, irridha titkaxkar tokrobli bil-ħniena. Nierli. Għax ma kellimtix. Il-ħafna daħqu mutettili għamilna fis-supermarket. Inkellimha, irridha tbati, irridha ssofri, irridha tiġi titkaxkar. Hello. Oh, Charl, Brian. Hello, Charl. Raġa li ċar.

Asimina Ma missek x'tistħi hawn quddiem il-bieb ta' barra lanqas għax Quddiem il-bieb ta' barra lanqas ħa x'jaħsbu n-nies peress li m'hawnx min hu medi bina. Sma' l-ieħor, ara fejn għandi nistħi.

Ita x'ġralek issa? Infaqali l-ilma. Tara hi, sala fiex qed nara. Ara kif tkellimni int, hawn mhux qed ħażin qegħdin. Fuq li dejjem nagħmel biex nvarjalkom. Ma ġbidkomx? Għiduli. Għiduli.

Konni kemm jien. Fiex nista' naqdik? Ah, dik għalfejn tgħidha, mela int qed tiġġennen jew? Int veru bniedem viljakk u għandek bżonn u għandi Sorry, ta' nerġgħu nibdew għax għandi bżonn tagħmilli pjaċir. Skużat. Konni kemm jien, fiex nista' nkun ta' Xorta tagħtini. X'omm nieħla ħaditni.